Me dɔfo pa, ɛnɛ, bra na yɛnyɛ yoghurt. Ae. Wohwɛ deɛ egu so a ɛretwa gu wɔ screen yi so deɛ a, na ɛyɛ sɛ ɛnnɛ yoghurt yi deɛ, ɛbɛyɛ dɛ paa, nyɛ asɛm ketewa. Ae. Merehyɛ aseɛ yi, wei yɛ full milk, ɛna mefaa kakraa bi. Ɛha no, merehyɛ aseɛ ayɛ me yoghurt starter, anaasɛ culture no ara ne sa. Na ɛyɛ sɛ ɛha no, mede me milk sii gya so kakra, ɛma no yɛɛ warm, ɛyɛɛ hye kakra, ɛma no nhuru paa. Ɛna ɛnna mehwie guu me bowl yi mu. Mehwɛ aguam na migyaa m'ani sii hɔ ara ma no dwoeɛ. Ɛha yi yɛ ankaatwadeɛ anaa sɛ wonni ankaatwadeɛ a, wobɛtumi afa lemon anaa sɛ mako bun, mako a ɛmmereeɛ, wommɔ ne ti na ayɛ sɛ wode atom. Ne nyinaa ara ne sɛ ɛyɛ yogurt starter anaa sɛ yogurt culture no, ɛno ara na yɛrehyɛ aseɛ no ara. Yɛ dɛn? Nea yɛpɛ ne fermented milk no dendeenden. Enti m'akata so yi, mede resi hɔ ahyɛ baabi a ɛyɛ hye kakra ara, mede kɔsi baabi a warm place. Na ayɛ sɛ akyɛ ara, 20, 18 to 24 hours deɛ, na ayɛ sɛ wo yogurt starter no atumi afɔɔmo ano no, ae, Oh me yiyɛ ne ɛne ayɛ kama wei koraa na ɛsɛ nka me ma no nya full twenty four hours nso eighteen hours na me yiyɛ nti na asɛ nsuo kakra wɔ aseɛ nso ɛno ano no yɛnya yɛ yoghurt starter a na ɛsa ɛna afei ha me hyɛ aseɛ sɛ ɛnɛ me bɛ yɛ yoghurt no ankasa ankasa nti ha me full milk yi ɛne ɛnɛ me hwie full one ne nyinaa eguu silver mu me de sii gya so kakra ɛno nso me ma no yɛɛ warm paa sɛdeɛ me dii kan starteɛ no ara Wei wonni milk a wobɛtumi afa nido nido anaasɛ ka eh, milk powder ae wobɛtumi nso deɛ no nso ɔhyeɛ yɛhye paa starte ayɛ the same thing ɛha no wode wo nsa bɛhyɛ mu a bɛyɛ 8 seconds ɛsɛ anhye wo deɛ a na ɛsɛ adwo afei yogurt starter no a meyɛɛyɛ a adeɛ kyee so a 18 hours no ɛno anaasɛ fermented yogurt no ɛno na mede ɛbɛfra main one no a medii kan yɛɛyɛ no ɛno no yɛnhwie ngu mu ato a nso wobɛsa ne kakra kakra agu mu akɔ sɛ ɔbɛ mix sɛdeɛ meyɛ no yɛ a ae Mewieeɛ na mefei mebuaa so. Ɛno nso ɛkɔsi baabi for twenty four hours. Ae wei no wa wa two days paa na ɛbɛgye wo time paa. Ah, adeɛ kye yɛn mebie so na ɛyɛ sɛ yogurt yɛ afɔ mo ara no no ae. Ɛne ɛne ayɛ gel stick kama a wohwɛ yogurt yɛ akɔ no ae. A kyerɛ sɛ ɛno nso ɛgu so a w'ani gu so a worehwɛ yi ara. Yogurt yɛ a mayɛ yi, sɛ mepɛ sɛ mesan yɛ biom a, ɛho nhia koraa sɛ mɛsan ayɛ starter anaasɛ mede anka atwadeɛ ɛbɛsan ato milk no mu ama no afɔw me biom. Daabi. Wei a mayɛ dada yi, mɛtumi asa no bi ɛsan de agu new one a mereyɛ milk no mu. Mɛsan anya me yogurt ara no. Sɛ anyɛ saa a, wokɔ supermarket nso a, wo nso wopɛ yogurt starter, ɛno nso yɛtɔn wɔ hɔ. Na ɛsɛ wɔn deɛ wɔatwa anka atwadeɛ part no anaasɛ mako part no nyinaa ato agu. A, ɛna ɛna kyɛ sɛ mate tia gu me bɔɔ mu paa mede ho ne agu so as an ɔdɛ nation leader deɛ mentumi nyɛ adeɛ a adeɛ yɛ dɛ nka ho ae sɛ wopɛ kwan ho deɛ ebi nso ɛyɛ kala kala yɛ anaasɛ ɛyɛ mu yɛ light kakra nso ɛna ɛna ha wode wo food kala ɛne asikyire ne nsuo kakra mixe wonom kama wode akɔhyɛ wo fridge ma ae wei mebɛwia nom paa dwodwo me ho anom agu Kwabena Kelvin ne tiri so ne n'apampa so akyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. Ah, yogurt na etwa gu ei. Wei wobɛtumi ayɛ yɛ bi ahyɛ fridge mu ama wɔn ano no nonom, ɛboa wɔn health a kyɛ sɛ nnɛ m'ani abere me ho. Wobɛtumi nso ayɛ bi atɔn wei fa yɛ wo business wonya sika a woaka ɔhema no. W'ani gye deɛ meyɛ ho a yɛ a na wa subscribe abɛka abusua yi ho, medaase bebree sɛ ɔhwɛɛ me bye bye.